a rili wedi mwynhau. So beth yw Loving Welsh Food? Beth mae'r cwmni yn neud? Wel, gynta i gyd, i ni'n neud gweithdai coginio. Mae nifer o fyfyrwyr yn dod i studio yng Nghaerdydd ac yn awyddus i ddysgu mwy am Gymru a'r ffordd i ni'n byw, a felly i ni'n neud ryseitiau syml iawn gyda'n gilydd. Uh, pice ar y maen, Welsh cakes, selsig morganwg, uh, glamorgan sausages, sef um, Selsig jyst gyda bara a chaws, dim cig, ac yna bisgedi ceirch, oatmeal biscuits. So maen nhw gyd yn ryseitio syml ond maen nhw hefyd yn draddodiadol iawn. Dwi'n neud cyflwyniade, so fi'n sôn i grwpie am fwyd a diod o Gymru, ac yn ystod y cyflwyniade dwi'n rhoi'r samples mas a ma rheina wastad yn boblogedd iawn. Ni'n dechrau gyda gwi- yy gyda cwrw neu seidr achos dyma traddodiadol, dyma diodydd traddodiadol o Gymru. Wedyn fydda i hefyd yn rhoi bach o gaws, mae gynnon ni gant o wahanol fathau o gaws yma yng Nghymru, a gen i blasu ambell un, a wedyn i orffen fydda i wastad yn gwneud rhywbeth melys, felly Welsh cake falle, uh, pic ar y maen, uh, falle bisgïen mêl, bisgedi mêl, neu bara brith. Cacen traddodiadol. Dwi hefyd yn neud teithie bwyd, lle dwi'n mynd â grwpie o gwmpas Caerdydd ac ma' nhw'n cael cyfle i ymweld â'r ddinas a hefyd yn cael cyfle i flasu bwydydd a diodydd o Gymru. I ni'n stopio mewn tua saith lle gwahanol ac felly does dim isie cino ar ôl a ma' nhw'n cael y cyfle wedyn i brofi'r bwydydd. Taith arall yw'r taith fwyd werdd lle i ni mynd i lefydd sydd ond yn defnyddio cynnyrch lleol neu'n tyfu cynnyrch i hunain ond yn gweithio gyda busnesau bach, busnesau bach lleol ac maen nhw gyd yn gwmnïau lle mae meddwl am yr amgylchedd, meddwl am y planed ac ati, cynaladwyedd, yn holl bwysig. Pam dwi wedi sefydlu cwmni Loving Welsh Food? Wel, dwi wastad wedi dwlu ar fwyd a diod, wi'n lico cwrdd â bobl newydd a hefyd meddwl am syniadau. A hefyd y ffaith bod fi'n gweithio i fi'n hunan. Os 'y chi'n gweithio i rywun arall, maen nhw'n gweud wrthoch chi, 'Reit, mae rhaid chi fod fan hyn, gwedwch Ŵyr naw tan bump Dy' Llun tan Ddy' Gwener, dyma be chi'n mynd i wneud. Yym, felly mae nhw mewn ffordd yn gweud wrthoch chi beth i wneud. Os y'ch chi'n gweithio ar chi'ch hunan, y'ch chi'n penderfynu drostoch hunan. Dyw hwnna ddim wastad yn hawdd, weithiau fydda i'n meddwl, O, sa i eisiau codi heddi, a o. Ond, os nag wyf fi'n codi a wneud dim byd, yna, Does dim arian ar y ddawn, felly mae'n bwysig iawn bod gennych chi agwedd bositif iawn uh, i weithio i chi'ch hunan, a hefyd bod chi'n greadigol uh, yn gallu meddwl am brosiectau newydd neu syniadau newydd. Cwestiwn i chi nawr. Pa fath o fwydydd a diodydd o Gymru i chi meddwl mae'r bobl ar y teithiau bwyd yn blasu? ar y Cardiff Tasting Tour. Pa fath o fwydyn Cymreig neu diorydd y'ch chi'n meddwl bod ni'n bwrw blasu? Gweithiwch mewn pare neu mewn grwpiau, trafodwch ymysg y'ch gilydd i drial ffindo mas a meddwl am ba fath o fwydydd a diorydd fysech chi blasu ar y taith fwyd gyda fi. Ydych chi? Grêt, diolch am hwnna, gobeithio bod chi wedi cael cyfle i siarad gyda chi'n gilydd i feddwl am y bwydydd a diorydd ti ar y daith. Wel, Dyma beth sy'n digwydd ar y daith. Y'n ni'n cychwyn yn y castell yng nghanol Caerdydd, a'r lle cyntaf i ni mynd yw Pettigrew Tea Room, y'n ni'n cael paned o de gyda darn o fara brith. So fara brith, cancian draddodiadol, ac rhan fwyaf chi'n cael ei gyda'n bach o fenyn ar y top, mae e yn hyfryd iawn. Yna ni'n cerdded drwy'r parc achos mae rhan o'r daith Um, mae daith yn nege jyst yn bita, ond hefyd ymweld, cerdded, siarad gyda bobl. So, ni'n cerdded drwy'r parc i'r Delicatessen, a wedyn fyna i ni'n blasu cawsydd o Gymru. So, mae gennym ni gant o wahanol fathau, dyn ni ddim yn blasu cant, uh, ond ni'n trio rhyw bedwar neu bimp, a maen nhw wastad yn boblogaidd iawn. Yna, i ni'n mynd i'r dafarn, sy hefyd wastad yn boblogaidd iawn, ac i ni'n blasu yn bach o seidr ac o gwrw. So eto diodydd sy'n dod o Gymru, mae'r cwrw yn dod o Gaerdydd a mae'r seidr yn dod o Bontypridd. Y farchnad wedyn ni, uh, i ni mynd i blasu bara lawr, sef gwymon, Uh, mae gwymon yn cael ei ddefnyddio i wneud sushi yn Japan, ond maen nhw'n sychu fe. Fan hyn yng Nghymru, i ni'n wneud rhyw fath o, uh, o bast gyda fe. So, ni'n haen o'r bara lawr, cocos ar y top, so ni'n cael bisgier wedi i fyna, o bysgod o fwyd y môr. Wedyn, um, mewn delicatessen arall, maen nhw'n cael uh, Clark's Pie, so paste. Um, Clark's Pie yn gwmni o Gaerdydd, mae'r ryseit yn gyfrinach, um, ond paste gyda cyd-eidion ar ffatws ynddo fe. A wedyn, y lle ola yn y farch yna yw ffwrnes, lle ni gael pizza. Nawr, dyw pizza ddim yn Gymreig, ond mae'r cwmni, ffwrnes, um, dau o ddynion sy'n dwlu ar pizzas wedi mynd i'r eidl i ddysgu sut i wneud pizzas a wedi dod nôl a maen nhw'n gwneud cyfuniad o pitsas Eidaleg a hefyd yn dyfnio cynnyrch o Gymru, a mae'r pitsas yn lysh. Wedyn ni, i ni'n cael piciad ymlaen o warm Welsh cake, cynnes, um, ac yna y lle orau yw lle o'r enw Bar 44, ac mae e eto, mae e'n Sbeineg, ond mae e'n gwmni, mae e'n deulu o Gymru sydd yn dwlu ar Sbaen, ac felly mae'r lle bita yn cynnig bwydlen o'r Sbaen, ond gyda ni i ni'n cael glasied o cava, sef gwin cyfriog, neu maen nhw'n gwneud lager gan ddefnyddio cynhwysion Cymreig. So mae wastad rhyw fath o um, thema Cymreig yn y llefydd rydyn ni'n mynd. Rhywbeth i chi yn ei nawr, eto yn eich grwpio neu pare, tasech chi yn rhedeg taith fwyd, pa fath o fwyd fyddech chi'n ei ddewis? Pa fath o thema? Mae'n help i feddwl am rwbeth i chi'n lico, er enghraifft chocolate, pwy sydd ddim yn lico chocolate? Pa fath o daith gellwch chi wneud efo chocolate? Wel, gellwch chi ddechrau falle gyda hufen a siocled, wedyn siocled poeth i yfed, bisgïen siocled falle, Fyny chi i feddwl am y mathau gwahanol o fwyd y gellwch chi gael. Caws, falle, taith llawn caws, mae creisio'n caws i gael, mae caws ar dost i gael, beth arall, mae'n i chi i feddwl. Neu fe allwch chi feddwl falle am wlad fel bwyd eidaleg, fan ei chi. Okay, so meddyliwch am y thema a'r math o fwydydd byddech chi'n bita. Fanta chi. I ni nawr yn mynd i sôn am bwysigrwydd enw da a logo. Achos mae'n bwysig iawn bod chi'n sefyll allan. Mae lot fawr o gwmnïe, lot fawr o gynnyrch mas 'na, mae'n bwysig bod chi'n sefyll allan a denu sylw. Os oes gynnoch chi enw sy'n dda a logo sy'n sefyll allan, yna chi'n dal sylw y cwsmer. Os dyn nhw'n lico ych logo chi, neu'r enw, maen nhw'n dechrau lico chi fel cwmni, ac yna maen nhw'n fwy tebygol o brynu oddi wrthoch chi, sy'n holl bwysig. Yy, mae gen i logo, dw i'n hoff iawn o'r logo, a lot o bobl yn gweud bod nhw'n lico fe. So, calon gyda cyllyll a ffyrc. Felly, mae'r galon loving, loving Welsh food, a mae'r cyllyll a ffyrc ar gyfer y bwyd. Unwaith bod chi'n penderfynu ar eich enw, y cwmni, a'r logo, yna chi'n trial rhoi e ar gymint o bethe a phosib. So ma' gen i'r garden, carden busnes, so os dwi'n mynd i gyfarfod fi'n rhoi hwn i'r person fi'n cwrdd â nhw. Ma' gen i wedyn i, ma' gen i bamffled um, sydd yn hyrwyddo'r teithiau ac wy'n gadael hwn lle bynnag wy'n gallu yn y llefydd i ni'n mynd ar y teithiau, os dwi'n cael yn wallt i wneud, os dwi'n mynd i'r cigydd, uh, os dwi'n mynd mas, mae wastad rhaid bod fi yn ymhoced i, i adael gyda bobl. Dwi wedi cael pe baned i neud yym fan hyn i chi gael gweld gyda, lle ma' nhw, fan'na, gyda'r logo a'r enw arno fe, Loving Welsh Food, achos yn y gweithdai coginio, so ma' nhw'n neud yym fan hyn bisgedi ceirch, neu ma' nhw'n neud fathe pice ar y maen, ma' nhw'n cael bag i fynd gartre gyda nhw a'r rhuban, so rwbeth 'da nhw wedyn i fynd gartre gyda nhw sy'n atgoffa nhw o'r cwmni. Ar y teitl yn sefyll fan hyn i chi gweld yym ma' gynnon ni grysau gyda'r logo arnyn nhw a ma' bob un o'r bobl sy'n rhedeg y teithie yn gwisgo rhein fel bod y bobl sy'n dod ar y daith yn gweld y cwmni a'r logo a dyma'n hoff beth i so ma' gynnon ni rucksacks pob un ohonyn ni ma' 'na dri yn y tîm ag i ni'n gwisgo rhein ar yn cefne tra bo' ni'n cerdded o gwmpas Caerdydd felly ma' pobl yn gweld enw'r cwmni drwy'r amser. Reit, cwestiwn i chi, allwch chi feddwl am enw a logo i'ch cwmni chi, a wedyn os oes amser 'da chi, le fyddech chi'n rhoi y logo a'r enw? Eto, yn eich pare a'ch grwpiau. Hoffech chi? Nawr, 'yn ni'n mynd i sôn am sut i werthu. eich cynnyrch, sut i weud wrth bobl beth i chi wneud, achos bod e'n... mae'n bwysig iawn i wneud hynny. Mae gynnoch chi enw da, mae gynnoch chi logo, chi 'di roi y logos bobman, mae dal eisiau chi fynd mas i weud wrth bobl beth i chi wneud. Sut dw i'n wneud hwnna? Wel, chi 'di gweld rhein yn barod, mae'r pamffledi 'da fi, lle wi'n gadael rhein mewn llefydd dros lle i gyd, so mae hwnna'n gweud wrth pobl be dw i'n wneud a mae'r manylion cyswllt ar hwnna. Dwi wedi talu i gael ambell hysbys mewn cylchgronau, so llyfr yw hwn, This is Cardiff, sy yn yr gwely a brecwast a'r gwestai yng Nghaerdydd. Dwi yn cysylltu gyda yr wasg, um, dwi'n cysylltu efo radio lleol, S4C, falle papurau lleol, a i weld os dwi'n gymryd cyfweliad gyda fi ynglyn â beth i ni'n neud. Um, dwi hefyd ar um, uh, cyfryngau cymdeithasol, sef Facebook, Twitter ac Instagram. Ac yna'n ola, cloc yn mynd fyna, um, dwi'n cynnig fath o pethau am ddim i bobl. Dwi'n cynnig teithiau i oherwyr i sgwennu am y teithiau, wi'n gwneud cystadlaethau ar Twitter neu ar Instagram, mae pobl ennill y gystadlaethau, mae hwnnw wedyn ni yn gobeithio mwynhau'r daith ac yn gweud wrth bobl eraill, 'na beth y'ch chi moyn yw bod pobl yn sôn am y'ch cwmni chi. Dau beth sy'n bwysig yn rhedeg cwmni, cadw trefn a pherthnasau. Cadw trefn, cadw cofnod o beth chi 'di 'neud, i chi a wneud y beth sy'isio wneud. Achos unwaith bod chi'n tyfu, mae lot fwy o waith papur felly mae'n bwysig iawn bod gennych chi systemau yn eu lle. Dwi yn ffindo hwnna bach yn anodd ond dwi'n dysgu drwy'r amser ac yn gwella arno bach. Perthnasau, bod chi'n gweithio ac yn dod i nabod bobl i helpu'ch gilydd. Mae gen i, lle mae hwn nawr? So mae gen i y daledd yma. So, os ych chi'n dod ar y teithiau, chi'n cael hwn, a wedyn os ewch chi nôl i'r llefydd gwahanol, ych chi'n cael disgawnt wedyn o ddeg y cant. So, mae hwnna yn golygu bod pobl yn mynd nôl i'r llefydd ry'n ni'n ymweld â nhw, so maen nhw'n cael mwy o fusnes, um, a wedyn gobeithio byddan nhw hefyd yn hyrwyddo be dw i'n neud. So, mae'n bwysig iawn bod chi'n gweithio gyda bobl, achos holl bwrpas mewn ffordd yw cynnal busnes neu dechrau busnes lleol yw bod chi'n helpu pobl sy yn eich ardal chi, busnesau lleol ac ati. Felly perthnasau yn bwysig iawn. Hefyd gyda'r wasg, yym dwi'n trial dod i nabod y bobl, y bobl sy'n gweithio yn y radio neu ar deledu neu sgwennu pethau fel bod fi'n gallu codi'r ffôn a gweud, haia Siân ti ma, mae gen i brosiect newydd, oes diddordeb i gyda chi? So mae'n bwysig iawn bod chi yn datblygu'r perthnasau yma hefyd a chadw trefn. Reit, i orffen, gyda'ch enw chi a'ch logo chi, sut dych chi'n mynd i fynd ati i werthu beth sydd 'da chi i werthu? Ydych chi'n mynd i wneud poster? Uh, ydych chi'n mynd i sôn amdano fe wrth eich teulu, eich ffrindiau? Wisio chi feddwl nawr am sut byddech chi gallu mynd ati i weid wrth bobl beth i chi'n wneud? Sut ydych chi'n mynd i hyrwyddo eich cwmni ffantastig chi? Fanta chi?